एहि कवितामे हम रौदी अछि कवितामे की पढ़बै मेन बात की छै तऽ ई पत्रिकासँ भाषा रौदी अछि मूलतः चेतना गीत अछि आ ई भाषा पत्रिकासँ लेल गेल अछि कोन पत्रिकासँ भाषा पत्रिकासँ लेल गेल अछि मैथिली लिखा आबि- मैथिली लिखा आबि गेल अहाँ सबके आ ई छै चेतना गीत चेतना गीत के माने की भऽ गेलै माने समझाबै छी सामने वाला के चेतबै छी सामने वाला के चेताव ए की कथी भेला अखन पढ़ि ले एकर उद्देश्य छै कि जनतामे जागरण आनब जनतामे जागरण आनब जनताके जनताके जगायब ओकरा सक्रिय करब मिथिलामे बाढ़ि अबैत अछि रौदी होइत अछि नाना प्रकारके विपत्ति पड़ैत अछि मुदा एहिठाम लोक ओकरा लिखलाहा मानि कऽ बैसल रहै छथि एतबे नहि अपन अतीतके दोहाइ दैत रहब हमरा सभक आदत भऽ गेल अछि गीतकार एहि स्वभावपर प्रहार करैत क्रियाशील होयबाक बात कहै छथिन कोढ़ि नहि बनी दुराचार विरोध करी आइ मिथिला कि सौँसे देशमे एकरे आवश्यकता अछि तऽ एहिमे की छै कोढ़ि नहि बनी माने कोढ़िया नहि बनी नहीं बनी दुराचारक विरोध करी दुराचारक विरोध करी एहि कविता के यह संदेश है ई की भेलै से कहू आइ चुनाव छै माने आब आबयवला कुछ समयमे चुनाव भऽ रहल छै भऽ रहल छै ने सोचियौ कनि देरके लेल हम छोट छिन दू टा दू मिनटके प्रसङ्ग राखब सोचियौ कनि देरके लेल कि हम अहाँ वोट ककरा करबै सबसँ पहिले तऽ आब ओतऽ जाउ कि हम अहाँके हमरा अहाँके अपङ्ग बना देनी कि देनी पाँच किलो अनाजक लेल पाँच किलो चावल चावलके लेल पाँच किलो गेहूँके लेल हम सभ गोटे हमर मम्मी पापा डीलर लग लाइन लागि जाइ छै नहि लेकिन एकटा मजदूर खोजबै अहाँ काज करऽके लेल आ पाँच सए टका देबै तऽ ओ नहि जायत जायत किया ओकरा अनाज मिलै छै खायके लेल है ने जे ओहिके बाद बच्चा सभके पढ़ाइके लेल सरकारी इसकुल छै बढ़िआँसँ बढ़िआँ टीचरके व्यवस्था कऽ देने छथिन हमर गवर्नमेंट चलू छात्रवृत्ति पोशाक सेहो मिलै छै कपड़ा लत्ता ड्रेससभ सेहो मिल जाइ छै इसकुलमे खयबाक व्यवस्था भऽ जाइ छै खिचड़ि है ना सियान बच्चा सब तो घरे से खा के गेल ओतबे नहीं बनबा रह के लेल इंदिरा आवास सेहो दै छै जेकरा प्रधानमंत्री आवास कहै छी हम देखियो रह के लेल घर चाही तो घर भ गेल आ आई काल्हि लैट्रिनो मिलऽ लगलै नहीं अच्छा अत्य चीज भेला के बाद आदमी तैयो गरीब छै तैयो गरीब छै कि नहि छै जे गरीब छै ओ गरीबे छै जे अमीर छै ओ अमीरे छै तऽ अहाँमे बदलाव हमरा बदलाव एलै की एहि सरकारके दस साल पन्द्रह सालसँ बनौने छियै किए गरीबिए दूर करयके लेल ने देशके विकास करयके लेल ने लेकिन देशक विकास नहि अहाँक मानसिकता पर मुक्का मारि मारि कऽ अहाँके विकलांग बना देने छै सब गोटे के आइ पाँच किलो चावल बंद कऽ देल जाय तऽ ओ कमेतै धियापुता जे भूखे रहतै तऽ ओकर माय बाप कमेतै कमेतै ने कमेतै बाहर जेतै कमायके लेल ओकर जे बच्चा रहतै तऽ ओ टेंशनमे रहतै कि अगर हमर माय पप्पा हमर बीमार पड़ि जायत तऽ हम हम केना रहब हमहूँ सीखब काम हमहूँ कमायब तऽ ओहो कमाय लगतै आइ की छै आ बाप छै ब- बाहरमे हँ आ बेटाके पच्चीस हजार तीस हजारके मोबाइल चाही आ नहि देबै तऽ खेबे नहि करबो घरमे आ मोबाइल लेलकै आ मोबाइल लेलकै तऽ करतै की ओकरा पुल्ला पर बैठ कऽ मोबाइल चलेतै ओहिमे अनेरो काम छै घरक सारा काज छोड़ि कऽ दुनियाके सारा काज छोड़ि कऽ सिर्फ केवल अहाँके मोबाइलमे काज करतै कानमे लीड लीड कहै छी की कहै छी इयरफोन ओ लगा लेतै एयर नहि होइ छै इयर होइ छै इयर माने कान एयर माने हवा हो गेलै ठीक छै ओहूसँ अगर मन नहि भरलै तऽ मने खुश होबऽके मतलब जे हइ के क्रिकेट छोट छिन क्रिकेट बॉल गाँव घरमे जे छै अइ सबमे समय व्यतीत करै छै लेकिन उ काज नहि करतै किएक नहि करतै काज किएक तऽ माय बाप छै बाहर बाप छै बाहर मायके लेल गहुँम लाबऽवला केओ चाही ने चावल लाबऽवला केओ चाही ने ओ दू हजार रुपैआ जे सरकार दै छै किसानके वही पर किसान खुश हमरा दू हजार टका मिल गेल आइ तक कोई गवर्नमेंट हमरा बारेमे नहि सोचलक लेकिन दू हजार टका मिल गेल ठीक छै बहुत बढ़िआँ छै लेकिन अहाँ ई बुझि पड़ू कि अहाँके मानसिक लोक विकलाङ्ग होइ छै ने तऽ हाथ टूटि जाइ छै तऽ विकलाङ्ग भऽ गेल पैर टूटि गेल तऽ विकलाङ्ग भऽ गेल अहाँके मानसिक रूपसँ विकलाङ्ग कऽ देलक अहाँ कमा नहि सकै छियै अहाँके अहाँके एहन बना देलक अहाँके एहन बना देने यऽ जे अहाँके कोढ़िया बना देलक कथी बना देलक कोढ़िया चाउर दऽ कऽ दालि दऽ कऽ गेहूँ दऽ कऽ मिट्टी तेल दऽ कऽ घर दुआर दऽ कऽ अहाँ नहियो कमेबै तैयो जी लेबै आ कोढ़िया जकाँ रहबै तऽ कोढ़ी नहि बनू एहिके विरोध करू दुराचारक विरोध करू ई ई समय आबि गेल छै बड्ड खेलहुँ बड्ड पीलहुँ आब सोचियौ अहाँ छी कोढ़िया तऽ अहाँके बाल बच्चा की हैत तेज महा कोढ़िया अहाँ अहाँ एक कदम अहाँ एक कदम नहि बढ़ै छी लेकिन बाल बच्चा अहाँ सोचियौ कनि देरके लेल की हेतै की कंडीशन हेतै सोचियो आइ तुही सब तोरे सबके जनरेशन छौ पप्पा मम्मी के सोची की हाल छौ अब तो अपन हाल सोची आ की हेतै देश के भविष्य के हमर छोट छी नेपाल देश छै प्रत्येक बच्चा बच्चा कमाइ छै मैट्रिक इंटर केलक आ व्यापारमे घुसि गेल एक दिनके एक दिनमे पन्द्रह सए दू हजार रुपैआ नहि कमेतै तऽ ओकर कमैनी नहि भेलै खुशहाल देश छै देश गरीब छै जनता खुशहाल छै देखियौ ओहिठमनके ओहिठमन केकरे शक्ति मजबूत छै चावल खरीदयके छै तऽ चावल एक्को सए रुपैए किलो छै तऽ फटाकसँ कीन खरीद लै छै लेकिन ये एक सौ रुपये किलो कहबै तऽ कहीं गर्दन कटै छियै नहि लेब हँ। किसान खेती करै छै तऽ धान के लै छै सरकार थोड़ी खरीदै छै धान हमरा बिहारमे व्यापारी बिचौलिया खरीदै छै ओ की किनै की बीस रुपये किनै छै पच्चीस रुपये जाके बेचै छै किसान कथीमे लै किछो नहि किसान लेलक आ बस एके महीनामे सफा चट फेर कर्जा लऽ कऽ खेती केलक तऽ आइ सब आइ हमर देश हमर राज्य एहि मोड़ पर चलि आयल छै जे नहि पूछू बहुत विकराल स्थिति छै कोन दिशामे जेतै थाह नहि चलि रहल छै ककरा ककरा मतदान दियै ककरा वोट करियै सोच सोचऽके लेल दिक्कत भऽ रहल छै लेकिन एखनो तक हमर जनता जे छै हमर भाय हमर बहिन सब की छै मूर्ख छै भऽ गेल ओकरे वोट दै छै जे ओकरा ठगै छै जे ओकरा ठगै छै गाँव घरमे छै ने कतौ अँ फलने तऽ हमरा पूछिए हालचाल अहाँसँ हालचाल की पूछी अहाँसँ पूछिए जहाँ अहाँके इएह दुख हैत जहाँ हम आयब तऽ हमही ठीक करब एक बात बता तऽ जे कोइ पढ़ि लेतै ओ दोसरके बात मानतै सोचि ले कनि सोच तऽ कनि देरके लेल जे कोइ पढ़ि लेतै मानि लिअ सभ गोटे एहिठाम बढ़िआँ पढ़ि लेली मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कऽ लेली तऽ कि दोसर जे कहतू सएह तू करबही नहि करबही ने चल एकटा कमी भऽ गेलै एकटा टोलामे देखै छियै जे एक आदमी जे कही सएह सभ करी ताहिके माने की भेलै एक बाप ते के दल सब बाप ते चल माने की भेले मूर्ख समाज की भेले मूर्ख समाज जे पढ़ल लिखल व्यक्ति रहतो वो ये एकता हेबे न करतो तू सोच भाई आम तू सोचती इमली भाई अब सबके थिंकिंग पावर बढ़ जाए छे सब सोचे बुद्धि सबके बुद्धि विवेक रहे छे सब काबिल होशियार रहे छे रहे छे ना तऽ दोसरके बात किया करतै तऽ ओहिठमन एकजुट नहि हेतै लेकिन जे समाज जे मूर्ख रहतै जे अनपढ़ रहतै जे खाली धर्मके बात चलतै जे खाली मन्दिरपर लड़ाइ हेतै जे मन्दिर मस्जिदपर लड़ाइ हेतै ओहिठमन कहतै आम तऽ सभ कहतै आमे आँखि बन्द कऽ कऽ कोइ लताम नहि कहऽवला छै कोइ कहतै कि नहि मतलब जे हइ आ अथी आइ जे छै जे आइ खाना नहि बनतै ककरो नहि खायके छै आइ तऽ ओहि समाजमे ओहि दिन खाना नहि बनतै लेकिन हमरा अहाँके किया नहि बनतै भाय किया नहि बनतै की आइ की भऽ गेलै कोन दिन छै तऽ एकता ओहीठमन छै जाहिठमन ज्ञान नहि छै तऽ आइ ओहने टाइपके चैप्टरमे हमसभ आबि गेल छी जे रौदी तऽ अछि तऽ हमसभ की कहै छी भगवाने तऽ रौदी कऽ देलकै भगवाने तऽ बाढ़ि आनि देलकै ठीक छै ओ प्राकृतिक घटना छै लेकिन हमरा अहाँके गवर्नमेंट हमरा लेल केलकै की बाढ़ि एलै तऽ बाढ़िके रोकैके व्यवस्था किया नहि केलखिन रौदी एलै तऽ रौदीके बाद जे सरकार किया नहि किसान पर सोचलकै रौदी किया एतै बोरिंग किया नहि देलकै हम वर्षाके भरसे किया रहबै हमरा संसाधन चाही ने पहिले कटाइ हाथसँ कटै छलै गेहूँ आ मशीनेसँ कटाइ छै सरकार एहन प्रकारके दसटा मशीन किया नहि देलकै प्रत्येक प्रखंडमे जे किसानके एतेक टेंशन नहि हेतै जे एक हजार डेढ़ हजारके कट्ठा लै छै जे लोक नहि लेतै सरकारी रहतै तऽ कनि कमे दाममे कटेतै गवर्नमेंट अगर एहि सब पर ध्यान दऽ दे तऽ हमरा सबके दुख भए जेतै तऽ हमसब भगवान के भरोसे नहि रहबै आ ई नहि कहबै जे भगवाने एना केलकै रिजल्ट एलैए दसमा वाला कोइ फेल केलकैए तऽ कहलकै नसीबे खराब है नसीब केना खराब है अहाँ नहि लिखलियै तऽ फेल कऽ गेलियै नसीब कथी खराब है लिखबै तहन ने पास करबै कॉपीमे लिखबै किछो नहि एहिठाम फुर फुर फुर फुर करबै ने ओहिमे चोरी चपाटी करबै एहिमे से हुल हुल करबै एहिमे से एहिमे से देखबै आ परीक्षामे गुल परीक्षामे के बतायत के देखऽ देत आ बेसी बाजब तऽ तरतरा देत सीधे ओहि हेडमास्टर तऽ एहिठामसँ सीख लिअ चलू रौदी अछि दाही अछि रौदी अछि दाही अछि हमरा लेल धैन सन गामक तबाही अछि हमरा लेल धैन सन धैन सन माने कि कोन टेंशन नहि हमरा की धैन रौदी छै तऽ की भेलै दहार एलै तऽ की भेलै हमरा कोनो चिन्ता फिकिरता नहि गामक तबाह भेलै तऽ की भेलै हमरा कोनो चिन्ता फिकिरता नहि हम महान छी चटैत छी तरवा इतिहास अछि हम महान छी माने बेसी काबिल छी चटै छी तरवा पर लिखल छै पढ़ियौ ने छै ने चटैत हम महान छी चटैत ककर चटैत कक्कर उहुं, नेता सबके तरवा हाँ आ आ एतू ना घर में कोनो घटना भोत ना फलना बाबू के बजा लेना आ फलना बाबू जे कहतू सएह है तोहर बुद्धि कतऽ गेलो तू केला पढ़ले मरि जो चुल्लू घर पानि में फलना बाबू कथी करते तू की करबे से सोच ना हम महान छी चटैत तरबा इतिहास इतिहास छै जे कहै छै नहि एक सौ में निन्यानवे बेईमान फिर भी मेरा देश महान एक सौ में निन्यानवे टा बेईमान फिर भी मेरा देश महान से हाल छै हमरा बिहारके आ इण्डियाके तरुआ इतिहास अछि विपदसँ गढ़ल हमर व्यक्तित्व विकास अछि मने हमर जे व्यक्तित्व विकास अछि जे शुरुएसँ व्यक्तित्व विकासके मतलब कि हमर पढ़ाइ लिखाइ जन्मसँ लऽ कऽ एखन धरि तक विपदसँ भरल अछि पुष्ट पुष्टसँ सूर्यक रथ जोतल लोक पर

हमर कुले वंश हमर कुले वंश जे दोसरके तरवा चलैत चलैत बड़का भऽ गेलै तऽ हमरा कोन टेंशन ठीक छै हम देश कर्णधार हमर देशक कर्णधार हम रही से देश अछि भाषणमे हम रणमे राजा सलहेश अछि देशके कर्णधार छी हम देशके मतलब जे छै युवा छियै हमरेसँ देश छै आ भाषणमे हम खूब दै छी भाषण हँ आ राजा सलहेशके कहै छी जे करतै से राजा सलहेशे करतै जा कऽ जे राजा सलहेशके खूब महाराज के भी कहि देतै राजा सलहेश वर्षा करा देतै ठीक छै देख लियौ शरणागत पालक हम ते चारू सीमा पर शरणागत छी माने कि दोसरके जे हइ शरण दिअवला हमर देश अछि हम पालनकर्ता छी हमर देश पालनकर्ता अछि चारू सीमापर हम चारू कता सीमापर हमर जवान अछि ई आवाजाही अछि इएह आवाज अछि हमरा लेल धनि सन हमरा कोन टेंशन छै तऽ छै चारू कत्ता सेना छै तऽ छै तऽ ओहिसँ कोन मतलब हमरा हमर देश हम अथी पालनहार छी तऽ कोन दिक्कत हम शरणागत यानि कि दोसरके शरण दिअ बला छी तऽ कोन दिक्कत अहाँ धरा पुत्र धरा पर अहींके घाम खसे अहाँ धरा पुत्र धरा पुत्र माने किसान राजपुत्र माने किसान यही धरती पर अही के घाम खसे घाम खसे माने मेहनत से खूब मेहनत करी शीत ताप ही न हमर ठंडा हो चाहे बरसात हो परिवार के राज रहे हमरे परिवार के राज रहते न्याय वह जे हमरा प्रिय हम न्याय वह करब जे हमरा सुंदर लागत हमरे हमरे हित में होय सत्यक गवाही अछि हमरा लेल धैन सन ई साचे गवाही अछि ई पूरा के पूरा बात छै नेता पर नेता की चाही नेता केहन होइ छै रौदी छै दाहर छै कोन मतलब गाँव के गाँव तबाह भेलै तऽ कोन मतलब कोनो मतलब छै कोनो मतलब छै एक जनता की करै छै नेता सबके बात पर हम भाषण दै छियै नेता सब भाषण दै छै लेकिन करै नहि छै तऽ ई बुद्धिनाथ मिश्र जी जे छथिन जे ई चतौने छथि कि ई रौदी अछि नाम छै शीर्षकके लेकिन एहिके नेतबा सब पर जे है कम से कम अहाँ भरोसा नहि करू आ कोढ़ि नहि बनू दुराचारक विरोध करू ओ अत्याचार करी है तऽ भगाओ एहि क्षेत्र से मधेपुर प्रखंड में जतऽ वोटिंग करबऽ गेल छलियै ओहिठाम गाँवमे ओहि गाँवमे नहि कोइ वोट गिरेलकै परसुखन तो हमरा कोनो नेता पसंदे नहीं है बका वोट दिए सब चोरवा सब आबि गेलियै सब चोरवा सब आबि गेलियै नहि गे, एहन एहन बनू एहन होबाक चाही चलू ई चैप्टर ई खतम भऽ गेल